Moshima mbuya mono sana ase okera chingaki chiabo gocha naende moka wa times abanto kae bako Misiri gaki bakwane. Mbuya mono sana karibu sana iga service yane ya CDF. Okay asante sana moshima oye okong'anchera ngende direct ase amang'ana abete gusii twatwarete rindamwano enche egacha ka egatara ororo bagatwara omokutano but finally at kiombu esegi ekaba ororo amoni abo narori igoro ye chisegi chiabete kiombu. Amang'ana aria akeegwa buna nabaristabeti y'abanto abange and I think ene is a primitive way of behaving. Abanto riria bachagete omogutano korwa mosocho bagacha Kisiari capital, ekero bakogenda gochia keroka abanto bakarwa ororo bagasoa goaka abanto amagena and in the process omo omongwana naro oyomo osirete oria okogwa Mapinduzi. na naroretie ribugete abaibori baye, aba- yaani aba- abasubati bamwabo na abanto bamwabo bare korera sana. Riswa riria rimo nkoborie ase abanto baria bakoreta egetende ekabira keria baete abanto bachia goaka eh, abanto bare goeta amagena was it necessary? That's what nare koboria. Naroche omogabana o Kisii natenene tata na baria na abanto ba Linda mwananchi Aroete Nairobi. nabaruete Nairobi. Bakagenda bachia goaka chigari chi'abamagena. I think that was very unfortunate ase gisekabe keria kia kia kia kiabete ekebe kabere ase omonto akwete kwamanya konyora leaders like egabana agoteba boigo tiga totebie egabana na that was wrong ekero egento kere wrong totebe kere wrong. Equestion tokweboria abanto baria imbetometi gochio bakagenda bachia goaka abanto bande kware goeta omonto nare obatomete narigeretie aria on. Abanto baria ekero barenge mosocho bataraicha Kisii, abanto mbaye ng'ang'a chimia isato baronya baroteba ng'a two term, bagoteba two term for William Ruto, two term for Simba Arati, two term for Saidi Chande. Abanto aba mokorogere nabanto ba barinde mwananchi bare gokora igo bono, ing'oakanete abanto baria gwachi gokora ebinto ebi ekabira biri, naki eki tokoboria. Abanto babwatitwe bonsi pi, baria baaretwe kortini inywete mbatageti epudi, ing'o obatomete bagende bachie gokuruta abanto amagena mpaka abanto bono bakwete. Ase abagusii tokoboria nyari baaria, abagusii nabanto tosigete sana abanyari baaria. Tochake toche Musa Nyandusi, toiche omwa omomura oyo ore gokunya chae, toiche. monda. Mo abanto abange baria babo omanga yabo nyamweya yabo nani abanto baria ngiki abanyari bari bono naki ekenyoro onya kwebori botambe naki abanyari bari batagochi baikaranse barore amang'ana nki aya agokorekana ekero okonyora abanto bagochi goitana babwatana chingoma nase esori batagete Tutamu bono ekero ogoita abanto baku Tutamu gaiya ocha korurende abanto batare gwancha batige gokora ebinto ebituruturu ekabere ebi bagokora iga aria nario intwe torasikwe. Abanto ebiba abanto mbabwate different opinion from other communities oende iga abo gikoyo there is bitter rivalry ere between gachagua na abanto baria bago support William ruto two term tindarora abanto bagoitana inki gekogera busia are abanto bagoitana na abanto mbare ororo. Bagoteba, Buna gosapoti bare omonto ogoku Fred Okeng'u Matiang'i. Amang'ana aria omanyete are igaa teri kende kero. Bari nabanto baria bare opposed to the canditature ya Matiang'i. Nabo bari nabo bari bakorwania abanto baria bakororekana na gosapoti bare gosapoti bare Matiang'i. Naki keri bakorwania. Inki bakorwania abanto abagosapoti Matiang'i? Egekora abagusii, ekero togotenena tiga togende naintwe toisukie omombura oito gochia moto. Agende sotati ase keki ya enseu chiko nachio atoke noo are. Magoso ki aro? Inche omanyete nanya korora magoso. Egekogera onyore kobwata omonto naende egento ntaete gotebia abagusi ase bare naende bantegerere. Onyore omonto kwachire kwairwe egento kwaigotire ore ne family yao timbasote nabo nomokwana aye kwaigotire. No, oyio nare amogorete ki? Oigotete. Oigotete. Baria baigotire barabwo na eserekari eye, tiga batiga abande nabo batagete, bachie go- koigota gochia motwe abwo, ekero tonyore ecommunity, ecommunity yonsi ekore ki? Eigotete. Eigote. Eh, bono. Teri na, na bono ekero omonto oyomo kwaigotire na omotebia abanto naki, Eh. na, na yaya, na tiga toire, narora rero egento kere very unfortunate, As one of the members of parliament ya Othana tiga Matiang'i atige ebinto ebi bia united opposition agende achie go join William Ruto nabe a deputy president bono omonto otimanyeti inki kiamori egekogera Matiang'i ekerogo arenge kia last government iki arenge like obo deputy president obwo arenge bono abanto obo deputy president ibo ore better than you president why are we pulling Matiang'i behind

Honestly it's yaani it's not adding up eh kwamanya nonya omonto akoboorie naki ng'a matiang'i ng'a ng'a tabwati nonya ne public address system matiang'i ng'a tabwati nonya na chigari chikoba ama ama gose twatebire matiang'i natatwara chibesa agofueleria amafuta chigari we will refuel inki inki eproblem oyo ekobera natara fuel chigari let's fuel for him. Nkorigia tore chimbetiri ore bono eberwe ya tokora tokobeka egeranda ege tochie ofigure eria inche ogokanera na onye tabwati besa inki eproblem how does it become your problem atari party yao tiga kera omonto agende ase eparty yaye ache aonie omosi chinyanya chiaye naende naro abwo abare bagoteba bang'e rakire omonto yago chinyanya chiaye intwe chinyanya chiaito otore matiangi tokooni aye onye kobwate chingiya mono naye orie echiago lakini igo ogoteba bono iga abagusii barabe better off. Ekero togochia go support omonto omong'ao nigo togo support one of our own naende in any case ase twaikire bono Kenya iga timanyeti gose abanto mbaroche you don't need to be a president so that okonye abanto bago. Raila yes Raila was not a president abagere baria babomba tibagenda ministry of finance energy na nini ngai barenge ngai barenge mang'ise eserekari.

Tiga togakere matiangi chikura. Tiga tomoe ememba ase opariamenti ase echama eria agoteba. Tiga tomoe chiseneta koimerera ebugabana. Nere omaete kare abe taire chikura gochia motwe. Nere omaete naki oikoransa ase abanto aba bande akore ki? Ekere achikone egosieti atumie abanto aba bande egosieti so that tonyore the positions chiria chirabe ase gotoka gochia motwe aba. So ekero okonyora omogusia agotenena agoteba naki we don't want matiangi atenene chikura. Ne simburi because maybe inche nyigotete you know that is not abtari buya inche nakoboria abagusii bonsi ase bare tiga tobe magega ya amatiang'i kere community Kenya at the moment nebwate spokesman yabo ogende ase abagikoyo spokesman yabo no Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua ogende ase aba sigisi spokesman yabo William Ruto na abande oroche Murkomen ngigwe ase oki bare bagochia erioti ngigwe ase oki ore bakonya kominana iga iga ogende Mombasa Joho noyo are korwa ororo. Gokoenda ase abarwori amo inwe iga aiga, nkwaroche gwetangura ngoteba bare, Musalia Mudavadi nonya bare, mpaka Sifuna nkomosukuma bare. Inki intwe tari gosumera omonto oito naintwe ne community? Nkwaroche riria ekero yaigete, engaki gete. Omonto gete akagenda agachia agakwana bobe Secretary General ya UDA egakwana bobe about Uhuru Kenyatta. Mwaroche inki kiabete? Members of Parliament ba UDA bonsi pibo imotatenaa unless omonto oyo. arusigwe we are not going to support UDA bakaimokerera igoro kabisa bagokana intwe inki inki intwe kegotoria inki okonyora totari koimokera tokane totebe naki onye more imorwe gosuka matiang'i naye bango support ore omonto oria bwensi ogo support tiga totware matiang'i nere nintwe tobwate ne community yomogusii tosuge timotwe egere korwa ororo agende achie gotogambera aria ase ase ekeki ya Kenya egochia konachwa nere totagete because onye ore intogokora igo we are doomed as a community simply because If omonto buna Aramaga akonyara goikera obogambi bwense eye William Ruto onkonye as a person intwe basote na mokubua naye bono igo na naye gwa benefiti ekero na benefiti and that's being selfish tiga ecommunity e benefiti ekero oragout leader once ecommunity ya benefitiri then from there you come second yes naki eki ntaete tokore lakini bono amang'ana naria anya naochekisia aria keumbu. Nkeri negento ekibe sana. Abanto ba Keumbu na abanto ba Nyaribari tiga baende baikaranse barore naki bagochia gokora ebinto biabo gochia motwe na abanto tosigete mbabase kogenda naende eruti eye. Nkwaroche bono abanto baikire bakanire batebire na mbatene na Keumbu mbagore ebinto mbakora ki. Abanto batigire. Abasubati baria boka baria bako origererie etrend

bagende bakore ebinto ebironge. Ekero oroche okorwa bwogo okoegwa gose nesiringi elifu tano gose nechilifu ibere nabo ogorie ekebago abande bagorie amagena mogende moake abanto bagoeta para negere rorekane naki naye etuoni ya area eyio. Chituoni chia area eria ngai chiachiete nchiyo tiga bagende batige amang'ana aye kabisa. Omochimi

Onye orete gosapoti matiang'i aria, tiga asapotie kanteti yaye. Ebi nochi komenkia abanto baitere amanyinga, baetwe enchera eria baitere, abanto bare iga aria tabakane batebe na no. Omonto okorokwa na bari bakoboria obogabana babo Machogu, yabo Doctor Ondari, yabo Magara, yabo Onyonka, tiga baragenda baratige amang'ana ayio yokoboria obogabana, baragenda bara address issues. Chichiabete iga aria, even if it means nabanto basoke isiko bache babore ng'iki kegendererete ntogwancha. Egekora omanyete you know the difference ne erina, nabo oranyore in that fracas nabanto bagokwama gena abairi bane mbare ogekoraria ngusie, abairi into ngusie to torandete kira ase. Abairi bane mbare bagetwe omogena ororo. So ekere ngokwana monto tambu nari ngokwanera kende nakorwa egekora abairi bane mbabete affected. Is that what you want us to do as ecomunity y'omogusii? Nesa oria ototageti matiang'i? Aye gwachire kwarwa chibesa nomonto gete, nagende rogendo namatiangi na abanto bakorwana, oria nogotakosareria matiangi teri kende. Eke negento gie eserekari ebegete na matiangi akora ki? Asarerigwe erieta oro. Naende tomanyete tose are state functions chigokora egasi ekabira eye tiga totige. Abanto baria bonsi barenge ororo mbabwate kobera kotini is not the problem. Let's get the financing. Oyo okobaakana nere eproblem. Aye ndabwatwe erikotini onyore ne onyore ne kiongozi abanto iga bacheritie abanto ekabira abwo babaakere kura next time.